mixo agbenyi di le afi sia afi mia ŋkɔ sem le amansan television ha mie ega bla kpa be mia he dukɔ nya ɔdzɔ vena mi re eƒe gbe me tso egin le afi hi Mimia ŋkɔ se ge le Light FM tɔwo ƒe yaʋãlawo dzi le aƒlawo nutoawo me, ke egbea nyawo dzɔ geɖe wo le kevia me. Wo dometɔ geɖe aɖewo hã etso enudzɔdzɔɣiwo ke edzi yim le dukɔ me ŋu ye lãmesẽfefenya aɖewo hã wu ele akpa me hekpe ɖe dɔwɔɖuia kple asitsanyɔdzɔdzɔ aɖewo ŋu. Ŋkɔɣi me tɔnae nye akpa Ghana Keseɖovulogan. Mina míadze egbea tɔ gɔme ale. Progressive People's Party dunyahaha ƒe kampɛn alo bɔblɔdodo habɔbɔ evee ro Obuasi East yi le Ashanti nutoa me nyitsɔ ke hiwo roɔ wo ɖe dzeshie be yewoagbagba dze ge atrɔ shi nu geɖe hiwo ke edzi yim le afi ma ŋu be yewoahe dzidzeme vɛ ne dumeviwo. Wo ɖe dzeshie be ehio nye dɔwɔruia kpɔkpɔ ƒe agbogbododo ɖe dukɔ me ye nye yewoƒe taɖodzinuwo dometɔ ɖeka ta. Yo ɖe dzeshie be le Obuasi nutoa mea Shika ŋudɔe wo wɔna, eyi wonye shika kukua nye dɔ na wo ta. Yɔdza wagba aha tu shika klɔƒe kple shika dɔwɔƒe geɖe aɖewo ɖe afia be, nenye be dumeviwo eƒo wo ɖokuiwo ɖe shika ku dɔwo me ye wo eɖo go kple woƒe shikawoa, wo ate ŋu atrɔ asi wo ŋu bɔbɔe be dzidzeme geɖe nano woƒe dɔwɔwɔwo me. Dunyaheha nunɔlawo de dzeshie be, yewo ƒe taɖodzinu vevie nye be yewoakpɔ gbɔ be dumeviwo ƒe agbenɔnɔ dzi yim le dukɔ me le dzidzedri kple dzidzeme blibo me. Le ema ta, yewoƒe ŋugbe xiwo domee yewolea la manye ŋugbedodo kple adegbe ƒuƒlu ƒoƒo abe ale si dunyaheha aɖewo ewɔnɛ ene o, ke yewɔe la, yewonye ame siwo ke wɔa nuteƒe, elabe hafi yewoadze yewoƒe dunyahehewɔna hewo gɔmea, yewoehe dɔwɔɖuɣia vɛ na dumevi akpe nanewo le dukɔa ƒe akpa sia akpa, Afrika-nyigba dzi godoo kple xexeame godoexi ke dumeviwo ewɔwɔm ɖe yewo ƒe ŋkɔ me, yewo xaa fetsu na wo le ɣletikukui ɖe sia ɖe dzi. Le ema mea, nenye be wona mɔnukpɔkpɔ yewo be yewote ŋu axo dukplɔ dzia, yewoahe wɔna geɖewo ade to me ne Ghana dukɔ ya be woakpɔ ŋgɔgbeɣi le yewo ŋu. Wode dzesii hã be ame geɖewo yiwo ke evana be yewoaʋli ho Le dunyaxaxa vovovowo ƒe agbalẽwo dzia, wonye ame xiwo nye aɖegbeƒuƒluƒolawo ko xiwo ɖɔ ŋugbe wo mewɔna ɖe woƒe ŋugbeɖoɖoawo dzi o. Le ma ta yi wokpɔm ko be yewo Progressive People's Party dunyaxaxa ya koe dze be Ghanatɔwo nada akɔ na be yewoakpɔ ŋgɔgbeɣi ahaxo Ghana dukɔ ya ahatrɔ asi Ghana dukɔ ya ŋu be enudzedziname kple nuwɔ sɔ̃ na asu dumeviwo si le woƒe gbesiagbe dɔwɔɖuia me, elabe abolo abɔ ɖe woƒe kplɔ̃wo dzi, ye womakpe fu le abolo alo dɔwɔɖuia kpɔkpɔ me nenye be yewo eva zi dzi o. Nenema kee yewoa gbagba dzem be yewoatrɔ asi agbalẽsrɔ̃nyawo ŋu hã le go geɖewo me. Nenema kee yewoaxe mɔ ne nufitifiti wɔwɔ kple zãnuxɔxɔ le Ghana dukɔ me.

le ketekratsi kple dambaye kple kratsi nuto meamea ŋu le woƒe nya nua. Woɖe dzesi ye be yewo dze agbagba he exo ɖevi yiwo ƒe xexlẽme eɖe alɔfa atɔ̃ bla ene vɔ eve sɔ̃ ƒe agbe ɖe te ye yewo na ablɔɖewo tso edɔwɔɖuya yiwo ke nye edɔ sesẽ wɔwɔ yike dzi wo ʒina ɖe wo djia me. le woƒe nya nu kple dzesi ye be dzila geɖewo draa wo viwo ne tɔsilawo kple amexiwo ke eƒo wo ɖokui ɖe tɔsidɔwɔwɔ vovovowo me le Amugã tɔsisia dzi le nuto ma me. Le ma ta wodom ɖe dzilawo gbɔ be woakpɔ gbɔ be yewokpɔ yewo viwo ta eye yewokpɔ woƒe dzidzemenyawo gbɔ na wo be yewoate ŋu ade wo suku hã be woayi suku ahazu nuteƒewɔlawo ne dukɔ ke boŋ woa womagaxa ɖe nuxi woakpɔ ɖu le egbeŋkekea ko dzi, ale be woakplɔ wo viwo akɔ ɖe edɔ sesẽ wɔwɔ si ke agbo ʋu dzi na woa me o. Dɔnunɔlawo ne habɔbɔ ya eɖe dzesi ɖemee be yewo abe ɖokuisidɔwɔhawo ene la, yewogakpɔtɔ agawɔ yewoƒe nuteƒewo ye yewogakpɔtɔ le yewo ƒe nuteƒewɔwɔ dzi le dukɔ ƒe akpa sia akpa be yewoaɖe ɖevi xiwo ke ɣeleɣele tsia akɔ na xiwo fu kpem le dɔ sesẽ wɔwɔ mea dzi akpɔtɔ le dukɔ ya me. Le ma ta wo dom ɖe dzilawo kple dzu-nunɔlawo kple dɔwɔla vovovo ɣiwo ke wo da ɖe dukɔwo nu kple tokɔwo nu be woa kpo gbɔ awo nuteƒe be yewoa xe mɔ ne ɖeviwo ƒe funyafunya wɔwɔ kple funyafunya wɔwɔ nyɔŋuwo shia. Vevientɔ, ɖevi ɣiwo ke enye ɖevi matsimatsi ɣiwo ɖona ɖe tɔ dzi be woa zu tɔshilawo akpa sesẽa, woa he ablɔɖe kple dzidzeme geɖe vɛ na wo le woƒe agbe nɔnɔ me le Ghana dukɔ me godoo. Nye nyawo dzɔ edzi yim na mia? Wode dzesii be Justice Derrick, yi ke enye ʋɔnudrɔla gã ʋi dometɔ ɖeka yi ele ʋɔnudrɔƒe yi wole Egin dua me, ame yi ke wode dzesii be yi hã eƒo eɖokui ɖe zanuxɔxɔ wɔna tɔxɛ aɖe yi Anas Arimuyɔ Anas ehe ɖe go le eƒe numekuku ʋiwo wòwɔ ku ɖe ʋɔnudrɔ̃lawo ƒe nu fitifiti wɔwɔ kple wɔna ʋiwo dea tome hekɔ etea ame maɖi fɔwo ɖe to hexɔ kɔba le ame ɖi fɔwo si he edrɔ̃ nyanuwo ƒe nyawo dzɔna ŋuɔ edzesi demee be ale yi ke wo ƒoa bɔ ta ne Aƒetɔ Annas ɖe yiƒe agbagbadzedze ʋiwo wòde tomea ta he eƒoa bɔ ta nɛ abe nyadzɔdzɔdɔwɔla ʋi ekpo ŋgɔgbe yi aɖo ewɔ dɔ wu nyadzɔdzɔdɔwɔlawo katã le Galaad dukɔa me le ƒe akpe eve kple wuiatɔ̃ me nea medze ye ŋu o. Elabe Aƒetɔ yi ƒe dɔ ya wòwɔ, ede ŋukpe mo na ye, eye wòhe wɔna geɖewo. Eƒo ɖe Ghana dukɔ me be nu geɖewo edzi yim mea, wome afɔ tsɔm tututu nenema kee wò ŋukpe dem emo ne Ghana dukɔ. Le ma ta abɔtaƒoƒo ne Aƒetɔ ya abe nyadzɔdzɔdɔwɔlawo nuteƒe enea, enye nu yi ke wo ewɔ yi ke wokɔ dem ŋukpe emo ne Ghana dukɔ. Le ma mea, Afetɔ Nick Kpakpo aɖo hi nye yiƒe senyala eɖe dzeshi ye be nyɔdzɔ dɔwɔwɔ le dukɔ me ehiã ne nu anukɔreɖeɖi kple nuteƒewɔwɔ ke ma nye ame fluflu kple ŋukpedoame kple vlo dodoɔ me ƒe nya ko o. Le ma ta ebe yegbadzege akplo nyɔdzɔ dɔwɔlawo ƒe habɔbɔ hi nye GJA alo Ghana Journalist Association a akɔ yi ʋɔnui be yeaɖe sefɔ kpli wo ɖe ale yike wo mewɔ nuteƒe o be wo ƒoa bɔta na Anas be nyadzɔdzɔdɔwɔla ƒo nuteƒetɔ kekeakea ene ŋu ta. Mía nyadzɔdzɔwo dzi yim na mi le Amansan Television le Egea fie mi. Mia ŋkɔwo sem le Light FM tɔ ho ƒe ya ʋãlawo dzi. Ke Aƒetɔ yi ke wode dzesi ye be eŋkɔe nye Aƒetɔ Mensah egbɔgblɔm be eye abe Peter Mensah nea, ye dzesi demee be Tso eme ke yi dɔ wɔm abe dɔdzikpɔla nene Nicholson International School hi ele gea, yi kpɔm be ale yi ke nu geɖewo edzi yim le Ghana dukɔ mea, dumevi geɖewo kpɔnɛ be yewo ƒe English gbedodo memia yi koe ate ŋu awɔe be aɖi afia be yewo kpɔ gome le agbalẽ sɔsrɔ̃ akuɔkua alo aɖo duiehɛnyetsi ma tɔ me. Gake le go mawo me, ale yi ke nɔnɔmeawo le le dukɔ me be wote ŋu ewɔnɛ be ame xiwo ke ese yevugbe hegblɔnɛ memie alo Englishigbe hedonɛ memie wobuna wo ko be woawoe nye agbalẽnyala hadodoeawoa, mele teƒe o. Yekpɔm be kuxixe le agbalẽsɔsrɔ̃ ŋu le Ghana dukɔ mea, yiƒe akpa gãtɔe nye alesi wofiaa nu ɖeviwo ɖe Englishigbe me. Yeyɔnɛ be wo dometɔ geɖewo mesea nuyi fiam wolea gɔme o ŋu. Eɖe dzesi ye be nenye be wòate ŋu atrɔ ɖoɖoa alo nu fiam sukuviwo ɖe wo de gbe siwo se memia me be woase nufiafiawo gɔme ye woaƒo wo ɖe agbenɔnɔ mea, ate ŋu ade Ghana dukɔ ƒe agbalẽsrɔ̃nyawo dzi be woahe nɔnɔmeawo ayi ŋgɔgbee be Ghana dukɔ nayi ŋgɔ le emɔ geɖe ŋu vevie ŋutɔ le agbalẽsrɔ̃nyawo me. Eɖe dzesi ye be ale yi ke agbalẽsrɔ̃nyawo ririm le Ghana dukɔ mea, Eye Aƒetɔ Mensah ye dzesi demee be nenye be wowɔ tsitrɔtrɔdɔ ʋiwo ke ye dzesi demee le dukɔ me be wonu nu fiam sukuviwo re wo ɖe gbewo me le kpɔɖeme nenye be amea ese ʋegbe woae fie nui ɖe ʋegbe me nenye be amea blu gbee wosea woae fie nui ɖe blugbe me be wòase me memia ate ŋu awɔe be ɖeviwo nase nuwo gɔme le agbalẽsrɔ̃ƒewo ʋiwo le sukuwo me vovovowo be woate ŋu ado go kple dzidzedzekpɔkpɔ geɖe elabe zi geɖea ɖeviwo ƒe Dodokpɔ yi wowɔna ƒe dzidzemakpɔmakpɔ metso woƒe agbalẽmasrɔ̃masrɔ̃ gbɔ o, ke etso ale yi ke Englishigbe yi wozãna le nuwo fiafia me sena fuɔ kpã wo ɖeviwo ƒe gɔmesese kple ɖoɖokpɔ yi woɖona ɖeviwo me sea biabiawo gɔme ɖe Englishigbeawo ƒe sese fuɔ kpã ta ya gbɔ tsom wòle be agbalẽsrɔ̃nyawoa edzi ɖeɖem ekpɔtɔ le Ghana dukɔ me le ego geɖewo nu. Mina míaxɔ ɖometsotso kpuia ɖe afi ya, míatrɔ gbɔ ahayi nya ma dzɔ dzi na mi, mila la, míegbɔna fifi la.

Free! Tete first October ne yewie esheshe kakra wɔ ho. GTP, wo ye ɔga. Ti nye nɔ ha mia mi ŋuɖo ŋuti. Wòle ko mi kpɔ kpetɔ le ko ŋuti wɔ ɖe. Esi wɔ bowo ta. Ya kplɔ wo le ŋuti afɔ me. Aka kplɔ wo gbe. Aɖo wo nɔfo ɖeka ɖeka le ŋuti afɔ me loo. Míebiaa biabia yiwo nèdina be yeabia ame yiwo ke wòkaa. Míedo afɔ na woƒe ŋuɖoɖowo hekaa wo me tsitotsito. Ame gbãtɔ yiwo ɖea gbeƒã nudzɔdzɔwo le afi sia afi ATV tsakatsakɛ. Míehea nyatakaka yiwo ate ŋu ahe tɔtrɔ adodoea ava miaƒe nutowo mee ɖe go. ATV tsakatsakɛ. Tsakatsakɛ anɔ ATV avalawo dzi le dzoɖa, laɖa, kuɖa, ŋdzigawo, ade asi ne ga wuiɖekɛ. Megato ŋu o, elabe nu geɖewo le akpa me.

He dukɔmenyawɔdzɔ sem ɖe eƒe gbe me le Amansan Television hi miegamiã ŋkɔ sem le Light FM tɔ ho ƒe ya ƒãlawo dzi ya ta. Mina mia ayi nyɔdzɔdzɔwo dzi na mi. Ke miege ɖe Ashanti nuto me azɔ ye mieɖo Obuasi West ƒe afi yi ke Aƒenɔ Efue Ansah si ye ɖu hi ke ho ʋlim ɖe Progressive People's Party dunyaha ƒe agbalẽ dzi be yeazu sewɔtakpekpe me yi la ne nutoea me tɔwo nenye be woda akɔ na ya egbɔgblɔm be Wɔna geɖewo le akpa me, ye wo dometɔ geɖewo hã le agbalẽ dzi na ye. Yi ŋu ye ɖoɖo geɖewo wɔm ɖo be nenye be yexo zia, yeade wo to me be yewoƒe nutoa hã nayi ŋgɔ tso ŋutete me yi ŋutete me kple ŋusẽ me yi ŋusẽ me, elabe yewo dzesi demee be eƒe geɖewoe nye ya. Le yi me ke dunyahehea geɖewo le edzi dzia, womete ŋu ahe ŋgɔgbeyiyi geɖe eva dua mee o. Ke Yo ge ɖe afi maa, eme kɔ keŋ be aleke nuwo léa dumeviwo xoe ale gbegbe. Yo ɖe dzesii na wo be wɔna geɖewo edzi yi ge le nutoa me eyi ta alesi wodo ɖe ye ŋu heva yeƒe takpekpe gã ya wɔ ada akɔ na ye hã nenema be yeakpɔ mɔnukpɔkpɔ axo setakpɔmei la ƒe zia le sewoƒea me. Be ne yele nutoa me tɔwo ŋua, yeaxe wɔna geɖewo vɛ no. Etɔ tsie be ale yi ke dɔwɔɖuia me agbogbo dom ɖe Ghana dukɔ mu ye dɔwɔɖuia vevem Jerome amewo xɔm ɖe dɔwɔƒewo. Yeagbagba dze ge be ye hã, abe ale yi ke yewoƒe dunyaxaxa ƒe taɖodzinue nye be yewoahe dɔwɔɖuya vɛa, yeakpɔ egbɔ be mɔnukpɔkpɔ vivivi ʋiwo dzi yeate ŋu ato ahe dɔwɔɖuya vɛ ne nutoheametɔwo yeawo wo ŋu dɔ be yeahe wo ɖe go be yewoƒe dunyaxaxa nawɔ asitrɔtrɔ ale be wòadɔ alɔ wɔ na wo mɔwo be ŋgɔgbeɣeyiɣi nava yewoƒe nutoɣi nye Obuasi East a me le egomame hã Eɖe dzesi ye be yeagbagba dze ge be yeakpɔ egbɔ be agbalẽsrɔ̃nyawo hã yi ŋgɔ, ye ekroro geligelia edzi na Rhea kpɔtɔ le yewoƒe Obuasi East nutoa me. Nukpɔla míege ɖe ehoa zɔ. Eme kɔ keŋ be le eho nuto mea, egbeɖuɖɔ eɖoa gbogboe nenye be netso lokui yi ɖe sɔkɔɖi kple wo tɔ bubu hetrɔ gbɔ va ehoshi gã mea. Egbeɖuɖɔ ƒe agodogododo ɖe ablɔwo dzia enye nu ʋie deha ŋutɔ. Le Marta dumeviwo dom ɖe wo tɔ bubu yiwo ke le dua me gbɔ be, Woadze agba ahawɔ nuteƒe be, Ale Hiob nɔ gbeɖoɖowo kɔm ɖe ablɔwo dzi le afi sia afi kple etsitsiƒowo mea, enu natso le ego ma me be yewoate ŋu ano edua me dɔléle aɖeke magaɖe fu na yewo. Wode dzesii be, Le ŋkeke yiwo me le eyome ke dɔléle abe kɔlera kple wo tɔ bubuwo ekakam enea, nenye be yewomete ŋu dra yewo ɖokuiwo gbɔ ɖo nyuie le dua me oa, dɔléle yawo ate ŋu aƒo go yewo le emɔ geɖe dzi. Le ema me ta, wodzea agba hewɔ wɔna tɔxɛ aɖe. he exe dumedzadzraɖo wɔna ɖe de tome, eyi wo de wɔna ya to mawo te kpɔ he kplɔ exo shi gã me nyuie ale be eyi woƒe nukpɔkplɔ ewu nua wo dometɔ geɖewo ewɔ wɔna tɔxɛ ɖo hekɔ ƒui ɖe wo ha viwo kple ame bubu hiwo ke hã ele ashia me ŋu be woadze agba akpɔ gbɔ be ashia me le dzadzɛ elabe dumevi geɖewo etsoa dukɔ ƒe akpa shi akpa vevientɔ la mu ganutoa me ƒe du hiwo nye xɔxɔe ŋkuanta keta dambaye ketekratsi kpando kple sokakɔƒe kple du bubu ʋiwo eƒo xlã amuganutoa hekpe ɖe Lome kple edu ʋiwo le Togo dukɔ me Evaria si le eho shi gã me le ma ta nenye be yowo ƒe dzadzɛnyenye nyawo me afɔ tsɔm le ashi gã ya mo ate ŋu awɔe be dumevi ʋiwo etsɔa dzɔge va ria shi be yowo hã yowo ƒe nutoa yia ŋgɔ na ara shi yowo ƒe ashia riri ŋu be yowo ƒe wɔnawo ma adze dzi ne yowo le eho nutoa me tutuo. Le ma mea, dɔwɔƒe aɖe yi woɖe ŋkɔ na be OPK Empire yi enu ta de ne dumedzadzraɖowɔna hea yi wode tome. Dɔwɔha ya hã gbe dzesi demee be yewohiã ne alɔdodo kple kpekpeɖeŋu geɖe be yewoate ŋu ayi yewoƒe dɔwɔɖeasi yiwo yewode tome be yewoahe dzadzɛnyenye ade ehonutoamea dzi be ne meganye ehonutoame ko ko hã, yewoage ɖe golɔgui yiwo le eƒoxlã ŋua. le emɔ geɖewo ŋu be yewoadzre du mawo me ɖo nyuie be dzadzɛnyenyewo natso afɔ, elabe ŋkeke yawo mea dɔléle geɖewo edodomn tso ameɖokuigbɔmadzraɖo nyuia me. Eyi mía nyawo dzɔ dzi ya míege ɖe Arthur Abbo Gass ƒe nyawo dzi. Le ma mea, wodze tsi demee be madzi dzi o etsɔ kura yi gbɔna egbea, woatu agbowo ye womawɔ dɔ le afi ma o. Nenema kee wɔnawo ayi dzi be woawɔ ashitrɔtrɔdɔ geɖe ne Gas dɔwɔƒe ya hi ele afi ma. Aƒetɔ Alfred Ugbami hi enye dɔdzikpɔlawo dometɔ ɖeka hi le afi ma. Eɖe dzesi ne nyawɔdzɔŋlɔlawo be, abe ale yi ke wɔnawo dzi yim be yewoatrɔ asi dziɖegbeŋusẽ kpɔ nyawo ƒe afɔtsɔtsɔ ŋu le Ghana dukɔ me ta, eva hiã be yewoawu dɔ le yewoƒe gas heƒea ŋu le Atoabo nutoa me. Le mamea ŋkeke wosɔe wɔna hea ano tome le Ghana dukɔ me le nuto ma me be yewoate ŋu akpɔ dɔwo gbɔ ahatrɔ asi. dɔwɔƒea ŋu be wɔnawo na adze edzi le afi ma be yewoate ŋu akpɔ gas ahakɔ de Ghana dukɔ ƒe dziɖegbehemɔ̃wo me be dziɖegbeŋusẽa naɖɔ gbogbo ɖe Ghana dukɔ me ye magatsi kplu le afi aɖeke o le wɔnawo nu. Eɖe dzesi ye be zi geɖe ale yi ke nuwo lea, nenye be kpɔtsɔtsɔ alo fɔlibubu aɖewo eva yewoƒe mɔ ŋu yi awɔe be womate ŋu awɔ dɔ ɖe eteƒe tututu o eye yewometrɔ asi wo ŋu kaba o. Woli ʋuu hafi yewova edze asitɔtrɔdɔwo gɔme hewɔnɛ be ŋkekewo edzidzina ɖe edzi eye yewomete ŋu awɔ dɔ le mɔ yawo ŋu kaba o. Gake ale yi ke wònye be yewokpɔ kuxexeɛ le mɔ yawo ŋu de dzesi ye kaba ta, yewoƒe asi etsɔtsɔ ge ɖe eŋu be yewoahe wɔna geɖewo ade tome be yewoatrɔ asi nuwo ŋu le afia be dziɖegbeŋusẽ kpɔ nyawɔ dzi na aɖa kpɔtɔ. Ke yiƒe gbedeasi hi yi wo de dzeshie mete ŋu eme mete ŋu kɔ ku ɖe ale yi ke emɔ ya alo dɔwɔƒe ya tsitsia ahe nu geɖe aƒu dziɖegbeŋusẽ hehe le ŋkeke ewo yi me ke dɔwɔƒe ya mawɔ dɔ wo ŋu o. Eme mekɔ kura le ego yi me be nenye be wotu agbowo alo wodzudzo dɔwɔwɔ le afii ya, womate ŋu akpɔ dziɖegbeŋusẽ le dukɔa ƒe akpa aɖe o. Le ma ta, Míe mɔ kpɔm be míaƒe asi nake dɔdzikpɔla siwo le afi ma be míahe numekuku kple numeɖeɖe geɖewo vɛ na mi le yaʋalẽxea dzi be miase nu geɖewo gɔme be miate ŋu alé ŋku ɖe ale yi ke mianɔ agbee ŋu be nenye be wotsi dɔ ƒe ya hã míaƒe nuwo magatsi agbo dzi le eyime ke míadze agbagba be míatrɔ asi nuwo ŋu be dziɖegbeŋusẽ ƒe anyimanɔmanɔ le dɔwɔƒe ya tutu ŋua magagblẽ naneke le míaƒe aƒewo, míaƒe dɔwɔƒewo kple míaƒe nuwɔnawo ŋu o.

Akpe na mí be mí eli kpli mí maƒamaƒãe he dukɔ nyadzɔdzɔ sem ɖe eƒe gbe me le Amansan TV le afii. Mina mía ayi nyadzɔdzɔwo dzi na mí. Ke azɔ mí ge ɖe lãmesẽ fefe nyawo me azɔ le yi ke wo ɖe dzeshie be kɔba me le Ghana dukɔ shi be wo kɔ a ƒo ɖe dudɔwo ƒe yi ke ekpɔ sɔhɛwo kple lãmesẽ fefe nyawo dzia ƒe kotokuwo me be wo kɔ a ɖɔlɔ Ghana dukɔ ƒe abo ɖaha gã yi wo ɖe ŋkɔ na be Ghana Blaster le yi me ke wo a ʋli ho kple Rwanda be woate ŋu akpɔ gome le eƒe akpe eve kple wuiadre ƒe African Cup of Nations wɔnawo me o. Le ema mea, wodze si ɖemee be nenye be womete ŋu awɔ nahee o, ate ŋu agblẽ nu le Ghana dukɔ ƒe ŋgɔgbenyigba ŋu le lãmesẽfefewɔnawo me. Le ema ta, dukɔ ya ƒe abodala xoŋkɔwo dometɔ ɖeka si woɖe ŋkɔ nɛ be Andrea Ayew tɔ asi akɔ be yayia la, nu yike yeate ŋu awɔ akɔ kpe ɖe Ghana dukɔ kple Ghana dukɔ ƒe dɔwɔƒe yike kpɔa abodanyawo dzia ŋui nye be Yeadze agbagba ale be yeaɖe aboƒola yiwo katã atso gbetadukɔ ɖe sia ɖe me aʋu ava Ghana dukɔ ya mee elabe yekpɔe be eya anye nu sesẽ yi ke ate ŋu axe mɔ ne abodala alo bɔluƒolawo ƒe vava dukɔ ya me hena hehexɔxɔ na hoʋiʋli tɔxɛ ya wɔwɔ. Le ema ta, dumevi geɖewo Aƒetɔ ya kafu nu le mɔ geɖe ŋu be edze agbagba eye wòwɔ nuteƒe le wɔna geɖewo me le Ghana dukɔ me be Ghana dukɔ ƒe abodanyawɔ nayi ŋgɔ. Ema me hã, ame geɖewo gbɔgblɔm be, Ɖe wɔxɔe ade eme be Aƒetɔ ya ƒe wɔƒe yi ke wɔm wole abe abɔblala ƒe kpeɖeŋutɔ ene ne Ghana Blackstars yi teƒee alo yi ŋutae wòwɔna yewo katã deme to eme ɖoa? Ame geɖewo hã gbɔgblɔ nu be abe dumeviwo nuteƒe ene yi ke dzidzim be Ghana dukɔ nayi ŋgɔ le abo danyawo mea, yiƒe kpekpeɖeŋuwɔna ʋiwo be yeade to eme ele teƒe yi woɖom ɖe abo dala xoŋkɔ bubuwo ʋiwo hã egome kpɔm le Ghana Blackstars ƒe hoʋiʋli alo abo dada wɔnawo mea gbɔ be Woawo hã dze agbagba nɔ kpekpem ɖe dukɔ ŋu le mɔ geɖewo nu, ke womagakɔ ega dzidzi vivivo akɔ ɖo ŋgo be nenye be yewomekpɔ ga kɔa, yewomawɔ kpekpeɖeŋu aɖeke ne Ghana dukɔ ƒe abudaha o. Le ma mea, woɖe dzesii be le yi me ke dudɔwɔla si ekpɔa lãmesẽfefewɔnyawo kple sɔhɛwo ƒe nyawo dzia, ɖe dzesii ne Ghana Football Association tɔwo ƒe zimenɔla ƒe kpeɖeŋutɔ be ega meli o. Wɔna geɖewo gale tome be woakɔ akpe ɖe Ghana dukɔ ƒe aboɖaha gã Blaster ŋu be woate ŋu akpɔ kpekpeɖeŋu, akpɔ gome le hoʋiʋli yi ke woade tome le Rwanda, be woate ŋu ayi ŋgɔgbe, be woate ŋu akpɔ gome hã le Ghana dukɔ ƒe hoʋiʋli yi ke ƒe gome woakpɔ le African Cup of Nations wɔnawo me. Le ma ta ame geɖewo Aƒetɔ Dedeayu kafum ɖe yiƒe agbagbadzedzea ta. Le ma me hã, tudɔwɔla si ke kpɔ lãmesẽ fefe nyawo dzi kple sɔhɛwo ƒe nyawo dzi Aƒetɔ Nilante Van Der Poel hã de dzesii be ye nye nusi dzo dzi na ye ŋutɔ be Aƒetɔ ya era afɔ ya ale gbegbe. Le ma kee Aƒetɔ George Afriyie yi hã de dzesii be Aƒetɔ ya ƒe afɔɖeɖe si wòwɔ nye nuteƒewɔwɔ ƒe dzesi si wòɖe fia. yi ke fia be menye ale yi ke wòakpɔ gome aƒo abo ne Ghana dukɔ yi koe le vevie nɛ o, ke boŋ Ghana dukɔ ƒe aboɖaha ƒe ŋgɔgbeɣeyiɣi katã eke Aƒetɔ ya le ego geɖewo me. Míegale anyi na lãmesẽ fefe nyawo me kokoko. Eme kɔ keŋ be eƒe ʋɛ aɖe siwo va yi mea, ɖeviwo ƒe aboɖaha alo ɖeviwo ƒe aboɖaɖa ƒe wɔnawo yi ŋgɔ le go geɖe me. Gake ŋkeke yawo mea, wɔnawo mevaa afɔ tsɔm susu o. Le eyime ke, woɖe dzesii be womedea wɔna tɔxɛ geɖewo tome ne ɖevi yawo be woakpɔ gome le abodawɔnawo mo le ma ta nenye be wo ero teƒe kɔkɔ hi ke wo revi wo amega xoxo dzi bo kpɔ gome le Ghana ƒe abodahawo mea, womete ŋu kena ɖe ameŋunuteƒewo ŋu ke boŋu ame hiwo ke nu ŋutete kple aɖaŋu tɔxɛ ma kple dzɔdzɔmenunana ma le be woate ŋu awɔ ŋu dɔ akɔ kpe ɖe reviwo ŋu le go geɖe me be woƒe nunana hi ke Mawu na wo be woate ŋu ade abo ayi ŋgɔgbea nadze edzia ye wɔm be mafɔ tsɔ mo gake nye nuhie dzo dzi ne nyawo dzɔŋlɔlawo ŋutɔ le yi me ke Woke ɖe ɖeviwo ƒe abo ɖaɖa kple hoʋiʋli wɔna aɖewo ŋu le Jamestown nutoa me le mama. Wode dzesi ye be ɖevi yawo agbagba dzem ale gbegbe gakea yewoƒe mɔkpɔkpɔe nye be yewoakpɔ lɔdodo geɖe ne ɖeviwo ƒe abo ɖaɖa wɔna ya be woƒe hoʋiʋli ʋiwo ke wodea to mea woate ŋu adɔ alɔ hoʋiʋliawo be woayi ŋgɔ le mɔ geɖewo dzi le dukɔ ya me be woƒe ŋutete kple woƒe nuteƒekpɔkpɔ kple woƒe nuwɔ le abo ɖaɖa mea na ayi ŋgɔgbe le emɔ geɖewo ŋu le Ghana dukɔ me. Le ma ta woɖom ɖe dukɔ gbɔ be woƒe dɔwɔƒe yi ke ekpɔa abodanyawo gbɔ na alé ŋku ɖe ɖeviwo ƒe gomekpɔkpɔ le aboɖaɖa me hã ŋu be nenye be ɖeviwo va tsia, woate ŋu awɔ nu, woate ŋu azu nuteƒewɔlawo abe Asamoah Gyan kple Ayew hawo kple wo tɔ bubu yiwo ke aƒli Ghana dukɔ ta le aboɖaɖa me ŋu. Nukpɔlawo vivi mevɔ̃na le agɔ ku ŋu hafi wòzua ɖukpo xɔlɔ̃. Fiye ga ma su le be mako dukɔnyawo dzi wɔsese ɖe eŋegbe ma aku tso lea medzi be makafu Unique Sewing Services xiwo le Kasua nuto me, ame xiwo tɔ wu dzeani xi me mele a nam le ma ke kafukafu kple akpedada eyi ne GTP New Style wɔ woƒe avɔe aƒetɔ ya trɔ asie woƒe avɔ ŋu aƒetɔ ya trɔ asie le hafi wò nya kpɔkpɔ ma la ke ne be yeake ɖe nutɔla ya ŋu ɔ Dzeagbã nàƒo ka na dzesihi wonye zero two four two five six seven zero five one. Magayɔe keŋ zero two four two five six seven zero five one. Woƒe dɔwɔƒea ŋkɔe nye Unique Sewing Services. Aɖaŋu tɔxɛ geɖe le wo si yi wohena ɖe go le nutɔtɔ me. Menye be ame aɖe nako si zã aɖo wòavua dzi ko o. aɖoe xlãxlãxlã abe kpavia me kukulã ɖum ene o. Ne ge ɖe wo dzia, àkpɔ wo nutɔtɔ aɖo dui ayi ke wohena ɖe go be nenye be awu ʋi wotɔna woadze ŋuwòa, wohana aɖɔ atsyɔ̃ ayi ɖe wò takpekpe geɖewo me. Ŋkɔ ye me tɔnae nye akpa gã nake se ɖe volo gã ŋkekea kpɔtɔea nedze edzi na mi.